Täze ýylyň ertesi.
Şuny alaýda çaýda men ýaman dokam. Ýöö aýromyn how düýnden bäri hiç hili ýagdaýda işdä ýoga agşam köp iýipdirmi nämem gaty doýduma buny iýsa işdäm alynok. On gün soň. E nirä zyňan bileňokmy şu taýlary zyňdymmykam diýende o. Nä nirä zyňanyň bileňokmy? Şu tak zyňdymmykam diýenme ýokda şu wagt o şol.
Eý watandaşlarym iller nakrywaýt etýär diýip menem bir böwregimi satyp nakrywaýt etdim. Indi bu zatlary kim iýmeli? Baryp böwregim musora gitmesin geliň iýiň gutardylyň watandaşlarym ärimem bir böwrekli heleý gerek gelip taşlap gitdi.
Agy. Ha. Namyryň berýän ömrüm berýän. Oglana namyr berem bak. Oglana namyr berem bak. Arsyz syram agy, ärsiz galarsyň. Le ogul şekerjan sen maňa sygan kirin akdyryp ýörüň diýýärdiň indi men göze dost dört sanyň dostam bar indi jaý galdyryp ber indi men öňki ýaly akyp ýöremok hawa daşarda da žigulim bar içi waýfaýly özem indi ipho diýilýän telefonam aldym indi şaşyçka bişirýas täze ýylyňyzam gutly bolsun.
Ýanwar aýynda doglan adamlar bes problem nomer birler hemme dawaň basyny başlaýanlar durmuşy gapjygyny oklap pul edip sowýanlar oýun eder ýaly adamlarda bul adamlar şeýle bir owadan gürläp diňletýälera Her sözüne pul töläsiň gelýär daro. Nädip sokulanyňy duýman galýaň aro a diýmäkäň wa etdirýäler. Özem bul adamlaň damarlarynda gan dälde goşa çynara aýlanýan ýaly ömür görseň ylgap böler. Nämäň yzyndan adamyň yzyndan nä puluň yzyndan näme üçin diýýäň weli puluň ba problemaň ýok problemaň ba puluň ýok diýýär a olam dogry. Wobşim birinji aýda doglanlar prosto supermenatorlar bolýar. Doglan günüňe çagyrmagy ýatdan çykarmagyn bomy. Baý gelneje ma köýnek ugradypdyr. Toýumyza dikiniň diýip. Men şuny dikinerin öýdýäňmi?
Ol geýinjek bolsa sizden on esse gowam geýnerdi. Ýöne siz gowy görensoň syýdansoň uradandyr şo köýnegi. Öz araňyzda agzalalyk döretmesene.
Eje ertir dişini dogtora görkezäýeli gaty agyrýada ýa babenak bolsada bolýa. Dişiň agyrsa duzly suwa çaýka. Margansowka jygatda Bapenak, Babenak, diýip derman agzama. Duzly suwa çaýka gül ýaly et ýaşa. Eje, içagyra garşy dermanyň ýokmy? Içim agyrýar-da. Içagyry, o üzärligiň dänesini at. Emi ýomşam, tark kesýär. Bor, eje, bolýar, getir däneleri. Eje, gaty terli düşüdipdirin, bir derman bolan bir zatjyk alaý-da. Dümew. Unaş. Gül ýaly edýär şu atylja diýip ädir keser, gül ýaly edýär, düzedýär bala. Eje gaýrat et ömrümizde ýeke saparam bolsa bizem kola alyp göräý ella nähili zatdygyny biler ýaly. Derman kola agzama. Dermansyz bäş çagany ulantdym men. Derman kolaň aýry ýok unaş. Emi ýomy. Eje daşary ýurtdaky dostum awariýa bolupdyr ýüregi durupdyr. Ýürek durma! Ýürek durma! O neme? Gatyň suwuny iç! Gatyň suwuny içer! Emi ýogmy? Eje nämäň gatyň suwy? Ýüregi durupdyr diýýän! Ýogaldy, boldy, ýok! Ýogaldy, ruh!
Aýja jan ana, gutly bolsun! Uzak ýaşa! Sag bol! Munä bu gün ejemiňem, kakamyňam doglan güni. Uzak ýaşaň altmyş bir ýaşaýalar. Ikisiniňem doglan gün bir günde. Awa birde Hudaý etirsin. Täze ýyllaram gutly bolsun.
Geliber, geliber, geliber, geliber. Çepräge al, çepräk, geliber. Näme boldy, bratok, maşyna näme boldy? E, şuny birnäçe ýere görkezdim-ä, hiç kim bilenok sebäbini. Bir ýerinde ses bar, takyrdy bar motorda, bilemok. Bolýa, al, görelim munyňy. Düşündim, munyňa korsa bermeli bolupdyr. Iş hakamyň bäş müň manat bolar. Bäş müň manat?
Oho bäş müň manat.
Sen näme diýýäň o men bäş müň manda motor alýan birazjyk oňuşda.
Etdirseň a nyrhy aýtdym dostjan bolmasady meň wagtymam ýoklaý wagtym alyp durmasana.
Dostjan meň müň mandym bar şu man. Gaýrat et müň manda ýogsam meň motorym durýa häzir. Pff sen motor hakynda gürrüň edýäň bäş ýyl mundan ozal ýadyňa düşýän bolsa meň ejemiň ýüregem durdy. Agam. Meň ejemiň ýagdaýlary nähili? Häý, ejeň deride ýeňil däl. Hemme zadam gymmat özüň bilýäň. Ep-essije pul gerek boljak. Ýüz manat dagy gerek bolar. Agam eje häzir ýanymda ýüz manadam dagy ýok. Ýöne on müň manat bersem başlaýberseňiz nähili? Men size karz almam bolsa bölüp getirerin ony ýetirerin pul doly. Wah saňa düşünýän dostum. Ýöne beýle zat bolmaz. Sen puly näçe tiz tapyp getirseň, bizem şonça tiz operasiýa başlarys. Haýda.
Agam jan şuň ýagdaýyna görä operasiýasyny edeli-ow. Bolmasa ejesi ölýär-ow şuň. Bular gerek bolsa itim ýalam tapar puly. Bular öwrenişipdir ýok diýmänem. Alada etme sen. Hemişe näme etýänlerini görýäs-de, hemmesiniň ýagdaýy bir. Ýöne şahyr näme edýär? Demir gapylyň güni agaç gapylyňka düşerdi.
Senden bir zat soraýyn-da. Soraýlar, soraýlar. Seret.
Ine käbir gelinler ärlerimiz it ýaly ýüzümizi alýar diýýärler-ä. Şoňa bir şo ýagdaýlar bolmaz ýaly näme diýip biljek, näme maslahat beriljek? Bu soragyňa wara men şeýleräk jogap berjek bolaýyn. Şular ýaly ýagdaý bolmaz ýaly birinjiden-ä öz bagyndaky güli şular ýaljak biderek sözler bilen göwünlerine degişip arylaryny sowadyp soldurýarlar. Ýöne ýene bir ýagdaý bar. Şu ärlerini şu ýagdaýa getirýän gelinlerem bar gynaklaram. Öz ärlerini itiý aljak saklajak bolýan gelinleri bar. O itlere dakylýar bilýän bolsa aşeýnik diýilýär boýnuna dakjyk ýüp bilenjik gezdirilýär nirä gidýän kontrola saklajak bolýarlar bir. Şu ýagdaýy gynansat eýtýän gelinler bar. Şol öz ärlerini it ýaly saklap, soňam it üýr ýaly geň görýär. Eger-de on ýaly bolmagyny islemeýän bolsaň, meň maslahatym, öz äriňizi ýolbars ýalap görjek bolsaňyz, ol tokaýyň şiri bolmaly, dogry dämi? Ol rahat gezmeli, rahat gitmeli, gelmeli. çekýärler. Ýöne Begize hiç hili habarsyz zatsyz goýmaly däldiler, nimälik edip it ýalak kontroly saklajak bolup durmaly däl. Şolar ýalak edeňde senem özüňem ýolbarsyň aýaly bolýaň. Şonuň üçin ärleriňizi birazajyk edil gysyp it ýaly saklamajak boluň. Goý öz tokaýynyň şiri bolup, erkin-rahat ýaşasyn. Sebäbi wepaly ýolbars hiç haçanam ikilik etmeýär. Başga soragyň ýok bolsa, men-ä şu ýagşy bişeden it görjek. Mähriban gelin gyzlar. Üzümi içiň. Waý, gowudygyny. Waý, şäp ýüwürdim-dä. Sag bol. Ilkinji ädim bizden bolsun. Ärlerimizi azajyk öz erkine goýberjek bolalyň. Ilk şonda düzelerler.
Elli manada ne? Gezegen diýilýän senden. Hawa hawa, näme hyzmat? Ana onda düşýärmi?
Düşünmedim aýam, sen kim bolýaň?
Oglan taýynda. Boldy boldy. Nä, boldy aýby? Gepiň köpeltmede geý şuny, wagtymyz az.

Şony başarýarmy? Baýramyň bilen nejis mahluk. Şeýle-de ýetip gelen Täze ýylyň bilen.
Ejelerimize siziň baýramçylygyňyzam, Täze ýylyňyzam gyzyklyda. Esasan öý arassa bolmaly. Oglana süresiňmi? Hawa.
Men klasdaşlam hemmesi görseler bilerler. Görüp Nähili?
Ýok, ýok. Görüp däl. Indi bir hilem bolar aýtsam. Ýöne meň ýanymda oturmak üçin bije zat çekip ondan oturýardylar. Beh, näme şony ýaly o hiç kim oturasy gelenakmy?
Dawa bolýardy. Sen ýalada oturmak üçin. Goýeý! Ondan mugallym şeýle bije çekdirýär. Kimiňkädir şu. Näçinji partada? Iň soňky partadadyr-da. Ha? Hawa. Ýurt. Klasdaşlar. Dört. Oglanlar, ha? Hawa.
Gyz-gyz oturmak bolanokdy-da. Hawa, onuň?
Onuň oglanlaram şony ýaly bije çekýärdi. Beh, men oturjak ýaly, men oturjak ýaly. Ondan biriň otyraýmaly, çekiň bijäni.